Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям безгә ислам динен күрсәтеп куйды. Шуңа күрә нәрсә әйтәсе киләдер инде. Вот э, не только бездә ислам дине генә бар. Без аны белә кулланырга тиешбез. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям безгә үрнәкләр күрсәтте. Ислам дине не просто тел беләгенә Ислам дине белә кулланырга кирәк. И пәйгамбәребез тормышы белә, егерме, егерме ел тормышы белә безгә ислам динен күрсәтеп куйды. Һәм бер тарих аның турында бүген китерәм. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам Бердән бер көнне Кушадыр, ул үзе дә без беләбез, укый да яза да белмәген, Кушадыр язучыларына хат язырга, Рим империясының патшасына. Рим империясының патшасына. Пәйгамбәребез нен только булган мөһере генә теге йөзек, йөзек, шунда язылган Мухаммед. Ул качан хат язылгач, шуны куя булган, хатның төбенә генә. Хатны язалар. Хатны башлыйдыр пәйгамбәребез куша язарга матур сүзләр белеп. Һәм матур сүзләр ул нәрсәне бер Аллаһ Тәләне мактап язадыр. Анарга гына ошанырга, анарга гына сәҗдә кылырга. Һәм пәйгамбәребез чакыра Рим империясының патшасын ислам динене. Ислам динене. Рим патшасы хатны алгач укый, Таныша бу хат белә. Ул буладыр мәсыйхи христиан динендә. И шул вакытта хатны укыгач, яндагы булган вәзирләренә, булышучыларына кушадыр сорау бирә, әче бире араб якларыннан, гарәп якларыннан сәүдәгәрләр юкмы? Һәм вәзирләре моны эшли. Табалар, араб сәүдәгәрләр керәдер Рим патшасы янына. Җыелалар, җыядыр. И шул вакытта Рим патшасы сорау бирә. Сез беләсезме Мухаммед турында? Һәм икенче сорау буладыр, кем дә якыны аныкы бире юкмы? И шунда була бер анын бер туганы Абу Суфьян, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямники. И шунда Абу Суфьян әйтә, мин имеш, пәйгамбәребезнең туганы буламын. И шунда Рим патшасы Әйтә, мин имеш ун сорау бирәмен үзегезгә Мухаммәд турында. И сораулар бирә башлый. Беренче сорау Абу Суфьянга була нинди нәселдән?

Икенче сорау бире. Ул сөйли, сөйләп йөри торган сүзләрне кем дә әлгә чәкле сөйләдеме? Абу Суфьян әйтә, юк. То есть, Пәйгамбәребез вот кемне дә элгәре вот шундый дини сүзләре, ниләре элгәре бармы иде шундый сүзләр? Ул дәвам итмиме шул сүзләрне? Абу Суфьян әйтте юк. Өченче сорау, Ата, бабалары патша иделәрме? Абу Суфьян бу сорауга да җавап бирәдер, юк. Дүртенче сорау, Анын артыннан иярәләр мескиннәрме, байлармы? Шул вакытта Абу Суфьян Дүртенче җавапка бирә мескиннәр иярә. Бишенче соравы була, алар артамы или кимиме? Җавап буладыр, арталар. Алтынчы сорау, анын юлыннан кешеләр кире китәме, чыгамы? Абу Суфьян патшага җавап бирә, юк. Җиденче шушы сүзләрне сөйләгәнче бер вакытта яңгалаганы бармый. То есть, пәйгамбәребез яңгалчымы иде теге элгәрге вакытта нинди дә бер э, теге алдап, юлдап эшләр эшлиме иде? Яңгал сөйлиме иде? Һәм, без беләбез, пәйгамбәребез әмин иде. Иманда да Абу Суфьян әйтә, беркайчан да ул яңгыламады. Беркайчан да яңгыламады. Һәм сигезенче сорау буладыр, сезгә золым кыламы? То есть вот дингә чакыра пәйгамбәрбез золымны китерәме, авырлык китерәме? Абу Суфьян әйтә, юк. Һәм тугызынчы соравы була, Сез анарга золым, койтолык кыласызмы? Җавап, Да, әйе, без койтолык кылалар, адәм балалары койтолык кыла. Һәм унынчы сорау була, соңгы сорау. Нәрсәгә ул чакыра? Абу Суфьян җавап бирә унынчы сорауга, Бер Аллаһыга ошанырга, Табынырго, анарго гына гыйбадәт кылырго, анардан гына соралырго безләрне чакыра. Безләрне потлардан арынырга чакыра ди. Потларга гыйбадәт кылуны калдырырга чакыра. Потларга гыйбадәт кылу зур гөнаһын булуын сөйли. Сөйли. Әйтә, имеш, ул сезне алардан соралып торсагыз, потларга табынсагыз, мәңгелек җәһәннәмгә кергезә. Бу, тәүхид, Аллага ошану сүзләре. Һәм Абу Суфьян дәвам итә, арупахлыкка чакыра безне, намазга, зәкәткә, туганнар белән аралашны тоту, тормышны тәртипле алып бару.

Беренче сорауны биргәч, нинди нәселдә? Сез әйттегез, имеш, әйбәт нәсел. Пәйгамбәрләр, имеш, әйбәтле нәселдә, яхшы кавымнан, яхшы халыктан. Аларның нәселләре төгәл. Икенче сорауны биргәч, Элгәреге сүзләре элгәреге сүзләр төгелме? Кем дә ме анарга чикле шул сүзләрне сөйләмәде? Абу Суфьян син әйттең, ю? Если ул имеш элгәреге сөйләүче сүзләрне булса иде, ул булыр иде әкиятче генә.

Теге барса намазга, сәүдәсе каладыр. Или нәрсәдер эше теге каладыр. Или харамны алдамаса, нитмәсә, анын сәүдәсе тетеләдер. Шуңа күрә һәр вакыт байлар, элгәреге байлар да, Абу Җәһилләр дә, Абу Ләһәбләр дә куртты, Мухаммәднен мин имеш колымы булыйм. Алар куртты, что хәзер мин процентка акча бирмәсәм, миңа кем ярдәм итәр? Шуңа күрә мескин, мескиннәр һәрвакыт пәйгамбәрләр арты барды. Бишенче сорауга теге җавап һәм алтынчы сорау анын артыннан иярәләр дә чыгалармы? Иманга ошанган адәм баласы иманга килгәч, Аллаһ Тәгаләгә ошангач,

И беләсең, что Аллаһ Тәгалә дә сине ярата. Иман, ошану, ул һәркайсыбызда бар. Вәгазьләрдә бакча сөйләп торамын, иман, ошану ул бездә бар. Ләкин без аны кузгатабызмы? Теге укыйбызмы, өйрәнәбезме, төгәллибезме? Алладан соралабызмы, чтобы безгә иман юлларын, ошану юлларын ачсын? Тәртип бар. Ислам динендә дә тәртип бар. Ислам дине төгәл. Я вата мин үземчә Аллаһ Тәләгә ошанам. Юк. Аллаһ Тәләнең бар төгәл дине, ислам дине. Кайсы дин белә без тиеш барырга. Барырга. Ә кем сөйли мин үземчә ошанам? Ошаныгыз ул ислам диненнән төгәл. Ислам диненең бар порядогы, намазы, зәкяте, бакчы, янгына сүләдем. Тәртибе, Аллаһ Тәгаләгә дә ышану тәртибе бар. Без аны өйрәнергә тиешбез. И кайчан кеше Аллага ошана, иманын арттыра, ул диннән чыкмый. И Абу Суфьян да әйтте, бу адам балалары чыкмый. Кемнәр Аллага ошанды ул вакытта, алар чыкмады ислам диненнән. Алар пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янында иде. И җиденче сорау иде,

алдамады, янгаламады. Ләкин качан чакырды, иманга килегез, Аллага ошаныгыз, бу потларга 360 потка, кайсыны сез үз кулларыгыз белән ясадыгыз, сезгә фәйдә китерми. Аллага гына тәүбә итегез, Алладан гына соралыгыз. Пәйгамбәребездән күп халык борылды. Күп халык борылды. Ләкин пәйгамбәребезне бер кашанда ата алмадылар, что ул алдакчы.

Ошанмый ди. Күп кеше ошанмый ди. И 8-нче сорауга киләбез. Сезгә сезгә золым кыламы? Җавап юк. Бакча дин кешеләре дә тырышадыр, кемнәр намазга баскан, нигә баскан, эшләргә бакчы Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Кешедән без көтмибез фәйдә. Что ул безгә анда дәрәҗәме бирер, акчамы, малмы бирер. Без эшлибез бөтен эшне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. И шуңа күрә пәйгамбәрләр дә бер дә золым китермәде, Мухаммәд дә кемне дә атмады, вата, рәнҗетегез бу кешеләрне, үтерегез бу кешеләрне, золым кылыгыз, ю, пәйгамбәребез не бакчат, аркасына да эчәкләр дә куйдылар, тешен дә ниттеләр, сындырып төшерделәр, кынадылар да,

Без дә диндә тырышабыз, шуны эшләргә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм артыннан барырга. Һәм тугызынчы сорауга, сез анарга золым кыласызмы? Халык атты әйе. Бакчет, күп тырыштылар золым кылырга пәйгамбәребезгә, әйттем инде, ул бер дә золым кылмады. И бүген дә дингә теге, даже не только Үңгә кешеләр гене! Ә үз мусульманнарыбыз да бүгенгесе көндә дингә дә золым кылалар. Золым кылалар, дин өстеннән мыскыл итәләр. Мәчетләргә теге йөремиләр, атялар, я нәрсә безгә анда имеш калган. Мәчет ул Алланың йорты. Без бире килдек Алланың кунагын ул. Коръән уку, намаз уку кем өчен? Үзең өчен. Ә без мыскыл итәбез, хәзрәтләрдән дә көләбез кайбер вакытларда, дин кешеләреннән дә көләбез. Шуңа күрә мыскыл итәләр. Элгәреге дә пәйгамбәребезне дә саллаллаһу алейхи вассаламны һәм сахабаларын да теге унижать иттеләр, төшерделәр, мыскыл иттеләр. Ләкин без теге койтылык белән җавап бирмибез. Куйпылык белән җавап бирмибез. Һәм Рим патшасы һәркал әйтә, Әгәр Абу Суфиян син дөрес сүләсең, бу кеше Византияны юкка чыгара. Бу җирләр имеш анын кулында була. Бу сүзләрең имеш дөрес булса, вокше, ба нинди фикергә килде патша, атмяды, сё, үтерегез анда, ебәре егез үзен барыгыз, конягыз, ю, уйлый, фикерли, диндә дә кушкан уйларга, бак динне, өрән, уйла. И шул вакытта, атә, бу җирләр анын кулында булачак, бак, сорашып кына! Безгә кәпме вәгазь сүлиләр дә иногда без динебезне инкар итәбез, и Хар каль дәвам итәдер нәрсә? Мин бу кешене очратсам, күрәлсә идем, мин анын аяклары не бар иде. Аяклары. Рим патшасы пәйгамбәребезне саллаллаху алейхи вассаламны признавать итте. Динебез безнеке күркәм. Күркәм, төгәл. Ләкин без кабул итәбезме? Без Аллаһ Тәгаләне яратабызмы? Безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям күрсәтте дини тормышын, без анын хәзер күрсә идек, анын янында булырмы идек? Анын аякларын елармы идек? Рим патшасы теге, э, Алла, Византия патшасы зур патша. Сораулар биргәч тә аңгарды, что бу Аллаһ Тәләнен пәйгамбәре, Рәсүле. Мин имеш аякларын явар иде. Шуңа күрә бүгенгесе көндә җәмия без, наверное, ничә әйтим, әзерме түгел. Динебезне дә укыйбыз, вәгазьләнәбез дә. Ләкин калибларыбызга иман төшмәгән, ошану төшмәгән. Өмет итәбез. Вот бүгенгесе көндә унынчы сорау да теге дөресен әйткәндә бакчы Аллага ошанабызмы? Вот бүгенгесе көндә табынабызмы анарга? Анарга гына гыйбадәт кылабызмы? Анардан гына соралабызмы?

Тәүбә итеп өлгермәсәң, Аллаһ Тәгалә каршында үлсәң ширек кылып, потларга ышанып, бер Аллага ышанмыйча, шул вакытта мәңгелек җәһәннәм дә көтә. Уйланыгыз бу сүзләрне. Лә иләһә илляллаһ Мухаммәдән Расулуллаһ сүзләреннән бик каты җәмият уйланыгыз. Кабул итегез. Катык кыны ул сүзләрдә. Торыгыз. Вот бүген динебездә җәмият ничек әйткәндә, не только Аллаһ теләгене, но и без күбесенчә яратабыз бу дөньяны. Мусульманнар бүген вот э, динебезгә караган вакытта аталар, вот э, э, Византия теге патшасы да танышкан Перут. И бүген дә аталар кайбер кешеләр, ярыймеш, мин ислам дине белән беренче таныштым, аннары мусульманнар белән. Мусульманнарга бөген бакса, мусульманнар динне тотмый, намазын укымый, зәкятын түләми, рүзясын тотмый ди, алдый, даже алдау турында гына баксаң, бак хәзрәт имеш, вот алдадылар, анда бардым, монда бардым, алдыйлар, нитә, үзе дә алдакчы иң беренче. Үзеңнән тотын алышынырга. Үзең! Син үзеңе бел, Аллаһ Тәгалә каршында ничек җавап биресең. Даже вот базарга гына барсаң, бөтенесе алдап сата. Мусульманнар алдап саталар. Ничек безнең динебезгә бүгенгесе көндә яхшылык карасыннар, ничек пример алсыннар? Бак мусульманнар урлаган, бак ата-анасын рәнҗеткән, бак теге аборт ясаган, бу харам эшләр безгә. Харам сүзләр сүлибез, харам эшләр эшлибез. Уйлыйбыз җәмият то, что бу дөнья гына безнеке. Үлем бетмәде. Әҗәл адәм баласына көненә, әҗәл фәрештәсе җан алучы фәрештә көненә өч тапкыр килеп китә. Яныбызда. Ничек без можем спокойно йокларга? Өч тапкыр вот яныңнан килеп китә, любой момент может җаныңы тартып алырга. Или уйлыйбыз, җәһәннәм уты сүндеме? Вот бүген атсәң кешенең ызбасы яна. Кеше чабыштырта барыр иде, аны сүндерергә. Ә атып торабыз бакчы. Тәннәребез бүген җәһәннәмдә, кардәшләрем, хөрмәтле кардәшләрем, бабайларыбыз, абзиларыбыз. То, что безнең тәннәр бүген җәһәннәмдә уже яна, утын. Ләкин адам балалары Ашыкмыйдыр сүндерергә тәннәрен, тәннәрен. Уйламагыз, җәһәннәм уты сүнмәде. И шуңа күрә бүген безнеке динебезне җәмият калдыруга күрә күп хаталар да, күп бәрәкәтсезлек тә тормышларыбыздан. И Аллаһ Тәгалә безгә нинди хәерлерәк бирсен. Кайчан без дин динебезне онытабыз, динебезне калдырабыз артка. И шуңа күрә

Бәхетен, бәрәкәтен бирер һәм ахирәттә дә җәннәтен безгә бүләк итәр.